Salame Mäde Jahow Bugün sizler bilen bilelikde Çeske dördüň ýedinji temaň birinji bölüm grammatikasyny geçes. Bugünki geçjek grammatikalarymyz Guji, soňra Kynyň we Laýbuji. Onda başyny alyň. Birinji grammatikamyz Guji. Guji näme? Guji his edilinde çaklamak, takmyn etmek, pikirlenip baha bermek manysyny baha bermek manysyny berýär. Bu söz fil hökmünde we at hökmünde ulanyp bilýär. Ine bärde ine fil hökmünde hem-de at hökmünde ulanyp bilýär. Grammatik ulanyşy. Birinji fil hökmünde ulanyp göreli. Fil hökmünde ulananymyzda bir ýagdaý, san ýa-da waka barada takmyn etmek. Ýene-de aýdyp geçsek, fil hökmünde ulananda bir ýagdaý ýa-da san ýa-da waka barada takmyn etmek. Düzümi serediň. Juýi, guji, goşmak, bilniýi, çoňjy, ine. Şeýtdirip ulanýar. Häzir başda ulanyşlaryny görkezeýin, soňra mysallary bererin. Feýl hökmünde ulananda şu görnüşde ulanýar. Ine çizdim, görüň. Indi hat at hökmünde ulanaly. At hökmünde ulananda takmyn, çaklama manysynda. düzümi serediň guji şi bujun ine bari ine görürsüňiz indi mysallar grammatika gurluşyny fil we at hökmünde ulanynyň grammatika gurluşy ine indi men size fil hökmünde mysal bereýin ulanyp serediň wo guji ta i jin zolu Meniň çaklamagyma görä ol eýýäm gidendir. Indi takmynan, bulam fiil hökmünde ulananda, guji ming tian hui xia yu, takmynan ertir ýagyş ýagýar. Göreňizde, takmynan ertir ýagyş ýagýar. Indi at hökmünde, ýa grammatik ulanyşyny görkezdim. Indi bärde men size şu at hökmünde bir meselem bereýin, mysal bereýin. Sözlem.

Mysallar, sözlemler. Indi gysgaça jemlemeni aýdyp geçeýin. Gysgaça jemleme serediň. Guji, çaklamak, takmyn etmek. Köplenç anyk däl maglumat barada aýdylýar. Indi takmyn edip anyk däl maglumat barada aýtdyňda şo ýerde. Sebäbi anyk edip aýdaňok şony. Takmynan edip ýa-da çaklama barada şeýtdir bulanýaňda. Fil hem at hökmünde ulanyp bilýär. Isleseňiz fil hökmünde ulansa, isleseňiz at hökmünde, şu ikisinde ulanyp bolýar. Gelejek san wagt bilen köp ulanýar. Gelejek san wagt bilen köp ulanýar. Indi gysga düşündirdim. Indi k-nyň hem gysga düşündireýin. Osoň men size k-nyň bilen gujini ulanyşyny görkezjek. Sebäbi HSG4-iň kitabynda guji bilen k-nyň ulanyşyny barada mysal berileni işlemeli. Soň şony düşüneniňizden soň arkaýyn şony işläberiňiz. Serediň indi kynyň. Kynyňam gysgaça düşündirip geçjek diňe şu neşe düşündirjegim. Grammatika roly köp adam bilendir kynyňy. Grammatika roly, a ýekeje munt K-nyň grammatika roly modal söz, futsy mümkinligi görkezýär. Sypat hökmünde hem ulanylýar. Mümkin. Häsiýeti obýekt ähtimallyk. Häsiýeti obýekt ähtimallyk. Adamyň şahsy pikiri güýçli duýulmaýar. Adamyň şahsy pikiri güýçli duýulmaýar. Düzümi ne? Truýykynyň doňçy, şiroňçy, ine, düzümi şeýle ulanýar. Hökman şuny belläp goýuň. Ýa-da skrinşot edip alyň. Mysallar, indi mysallar bereýin. Indi kynyňy kän uzaldyp oturmadym, sebäbi men barda kynyň kynyň bilen gujiň ikisini bir sözlemiň içinde ulanyşyny görkezjek bolýan, şonuň üçin gysga düşündirdim. Takynyň puhy, laýla. Ol gelmezligem mümkin. Bu kynyň üçin mysal-da. Min Tian Kynyň Şaýu, ertir ýagyş ýagmagy mümkin. Sebäbi köp adam bilendir bu kynyňy. Indi bilelikde ulanyşy çok möhüm. Indi bilelikde ulanyşy serediň. Guji goşma kynyň bilelikde ulanyp bilýär. Bu ýagdaýda many meniň çaklamagyma görä mümkin bolýar. Indi meniň çaklamama görä ýa-da meniň takmynyma görä mümkin. Indi güýji takmynan çaklama kynyňam mümkin. Indi düzümin düzümine serediň. Truýy goşmak güýji goşmak kynyň goşmak doňçy. Görüňizden. Mysala, o güýji takynyň iýjiň iýjiň çola. Benim çol eýýam gidendir diýen mümkinlik bar. Ine güýji bärde K-nyň bärde. Görüňizden takmynan ne bärde. Muňa serediň. Menimçe ol eýýäm gidendir diýen mümkinlik bar. Menimçe indi takmynan manynda geplände ýa-da ýekeje mun indi ýene bir mysal bereýin, ine aşakda. Aşakdaky Guji Ming Tian Keniň Hui Şaýu, Guji Ming Tian Keniň Hui Şaýu, Takmynan ertir ýagyş ýagmagy mümkin. Takmynan. Göriňizdem? Ertir ýagyş ýagmagy mümkin. Aslynda kän ulanmaýar hytaýlaryň köpüsi ikisini bilelikde. Ýöne köp ýerde ulanýar, köp ýerde ulanmaýar bu zat. Indi gysgaça jemlemesine serediň. Gysga jemleme, Guji men çaklaýaryn. K-nyň mümkin. Gujy goşmak K-nyň menimçe mümkin. Gataň sat bu zat. Indi bärde gyjyk edip ýaz goýdum. Gujy çaklamak, takmin etmek, subýekt, pikir. K-nyň mümkin, ähtimal, immal derejesi. Ee, indi gysgaça özüm aýdyp geçen. Guji takmynan çaklamak diýen manyny berýär. Kynyň bolsa mümkin diýmek manyny berýär. Men häzir eee Laýbuji testi bar bu gün. Häzir test berjek, ýöne Laýbuji grammatikasyny düşündirip bolandan soň Laýbuji degişli test berýän-de. Eee, görýäňizde, gaty gysgaça manysam aňsat. Takmynan çaklama, ýene aýdyp geçeýin. K-nyňam menimçe, mümkin. Menimçe mümkin. Menimçe mümkin. Indi bärde guji goşmak k-nyň menimçe mümkin. Mümkin is k-nyň. K-nyň bilen Gujiniň gurluşlary, ýazylyşlary ine şulardan ibarat. Indiki meselä geçeli. Laýbuji. Gysga-gysga düşündirmek halaýan sebäbi uzyn edip otursam keläňiz buluş gider. köpem ýadyňyzdan çykyp gidýär. Men bir uzyn edip düşündirip berse, köplenç ýadymdan çykyp gidýär. Şonuň üçin gysga düşündirsem, size has gowy bolar diýip umyt edýän. Soňam men aslynda özbek, arasynda özbekçe goşgy gürläp goýberýän. Özbekli bolan, özbek bolanym üçin türkmençem gaty gowy däl. Düşünendirsiňiz diýip umyt edýän. Indi laýbuji. Indi munuň manysy, laýbuji näme? Manysy ýetişmeýär, wagty ýetmeýär, giç bolýar, ýetişip bilmeýär. Görüňizem, ýetişmeýär, wagty ýetmeýär, giç bolýar, ýetişip bilmeýär. Bir iş etmek üçin wagtyň ýeterlik däldigini görkezýär. Ýagny bir iş etjek, ýöne wagtyň ýeterli däl.

Çyzofan. Görüňizde, munda dini grammatik gurluşy ýokarsynda belläp goýuň hökman gerek bolar. Munda dini mysaly. Indi ýene bir mysal bereýin. Talay bu cihuy Talay bu cihuyda lawşyda vinti. Ol mugallymyň soragyna jogap bermege ýetişmedi. Mugallymyň soragyna jogap bermege ýetişmedi. Görüňizde, wagt ýeter ýetmezçilik şo ýerde. Indi Kuaýdiýenba, Laýbuji, Laýbujila, Kuaýdiýenba, Laýbujila. Çalt bol, giç bolýar. Wagt ýetmeýär ýagny. Çalt bol, giç bolýar, wagt ýetmeýär. Ne? Laýbuji wagt ýeter wagtyň ýeter oý wagtyň ýeterlik däldigini görkezýär. Wagt ýetmeýär. Şonda laýbuju ulanýar. Ýene bir mysal berin, belki düşünendirsiň, düşünersiňiz. O laýbuju kanjy ben şu men bu kitaby okamaga ýetişmedim. Men bu kitaby okamana ýetişmedim görüňizden. Wagt ýeterlik däl. Wagt ýeterlik däl. Azir bu laýbujini nirelerde ulanmaly däldigini hem aýtyp geçjek. Ilki bulary aýtyp geçeýin. Indi möhüm görnüşler. Serediň. Laýbuji artyk giç boldy. Laýbujila, laýbujila artyk giç boldy. Indi senzai, senzai zoi Sen zay, zoe, lay, bu, zila. Häzir gitsek hem giç bolýar. Mysal üçin, nirä diýseňiz, stolowaý saat altyda ýapylýar, siz uje bäş elli bolsun sagat joraňyz bilen gepleşýäňiz. Sen zay, zoe, lay, bu, zila. Görüňiz, häzir gitsek hem giç bolýar. Uje altyda ýapylýar, siz hem bäş kyrk bäş ellide sagat Şonda gepmejek bolsaň sen zaý zol zol ýelaý budil hazir gitse hem giç bolýa. Garşy manysy. Munda garşy manysyna serediň. Ýetişýär wagt bar diýen manyda ulanjak bolsaňyz, laý buny aýyrýaňyzdan dy goýýaňyz, we dy goýýaňyz. Şeýle şu d goýýaňyz. Lady Lady G. Serediň. Lady G. Ýetişýär, wagt bar. Hmm. Serediň. Lady G. Ýetişmeýär. Lady G. Ýetişýär. Laýdyjy. Serediň mysal bereýin. Berjoji, haýlaýdyjy. Görüňizem, alada etme, heniz wagt bar. Görüňizem, indi e, goňşularyna tanyşdyryp geçeýin, goňşularyny ine şu üçüsi, goňşulary. Açyk manysy meňzäp gidýär-de. Laýboji wagt ýetmeýär. Meýoşidýen wagtym ýok, umuman wagty ýok. Meýoşidýen. Şurada giç galmak. Ýöne aslynda beleligne seretseňiz üçüne manyş ulanyp bilýär. Munda şurada gije galmak. Meň şije meň wagtym ýok gitmäne ýa-da etmäne. Laý bu je wagt ýetmeýär. Mysal üçin gije galýas. Bol. Ýetişmeýäs wagt ýetmezlikde ol ýetişmedi. Şonda laý bu jini ulanýaňyz. La dy ji bolsa wagt bar, ýetişýär. Şo many. Indi men bärde size nirelerde ulan, nirelerde ulanmaya yanlış doğrular aytıp geçecek. Seredin. Ukyp başarnyk barada aýdylanda, ukyp başarnyk barada aýdylanda, laýbuji wagt bilen bagly ukyby görkezmeýär. Seredin. Mysal, laýbuji şu haýy men hytaýça gepleşip bilmeýärin. Bu yanlış. beýle bolanok. Indi ikinji sebäp wagt däl bolsa eger bir işi etmezligiň sebäbi wagt däl-de başga zat bolsa, sebäp wagt däl bolsa, mysal üçin, mysal üçin eger bir iş etmezligiň sebäbi wagt däl başga zat bolsa, üns beriň, laýbuji, laýbuji ulanylmaýar. Mysal üçin, Olaý buji çü şü şao, in we wo bi şang çü. Umuman, many ýok, dogry gelmeýär. Islegim ýok, wagt sebäpli däl. Göreňizem, islegim ýok diýýär. Munda wagt sebäpli däl-a, islegi ýok. Wo bi şang çü şü şü şao. Oý, munda ýa şü ýa diýip tekrardan başlarsyňyz. Wo bi şang çü şü şao. Göreňizem, Men okuwa gitmek islemeýärin. Indi gyz indi munda indi sebäp wagt däl bolsa bir eger bir zat işi etmezligi sebäbi wagt däl bolsa hökman derejede ulanmaly däl. Ýene-de aýdyp indi üçünji gelejek üçin meýilnama, niýet bildirilen bildirende laýbuji köplenç häzirki ýa-da geçen ýagdaý üçin ulanýar. Mysal, serediň. Min bu ýalňyş görnüşini aýtjakda. Min niýen o laýbuji şi şi şi haý. umuman, dogry gelenak, ýalňyş, şeýtdir ulanmaň, ýalňyş, gelejek meýilnamasy, ýn, ýalňyş. Dogrusy, Minniýen wo meýoşi jiýen şü şi han ýü. Bu dogry. Hökman şuny belläp alyň, gerek bolar, gerek bolar size. Ýy, indi uzyn dowamly işler üçin, birden bolmaýan, uzak wagt alýan işler bilen laýyk däl. Ýy, mysal,

Ine haýsy dogry, haýsy ýaň a. Bu dogry, bu ýalňyş. Görüňizde? Ýalňyş, dogry. Hökman şuny belläp alyň. Sebäbi ýadyňyzdan çyksa, e, depderiňizde ýa-da telefonyňyzdan görersiňiz. Netije hökmünde geç galmak diýmek isleseň,

Bellep alyň özüňiz üçin gowy bolar. Belki meň aýdanym üçin düşünmeseňiz, şu surat boýunça özüňizem okarsyňyz. Ýöne elimden geldigiçe men hereket etdiýän her wideomda düşündirmäne. Her wideomda şonda-da azçyk aljyrapdym, bagyşlarsyňyz. Indi test. Grammatikalarym şulardan indi testi görüň. 7 sany test meň düşündirem boýunça hereket edip işlejek bolup görüň. Men ertirlik nahar iýmegi geçmedim. Şonda haýsy A, B, C? Haýsy biri? A mi, ýoksa B mi, ýoksa C? Belleýäňiz. Ýalňyş ulanylyşy tap. Ine. Ulanyş haýsy biri ýalňyş şony tapýaňyz. Nämäni aňladýar? Ine. Haýladyjy. Ol mugallym soragyna jogap bermege ýetişmedi. Ýaňy aýdyp geçipdim, şoňa derek bir mysal. Men Hytaýça gepleşip bilemok. Munam ýaňy aýtyp geçmiş, şu aýtyp geçen zatlarymdan test berdim. Sebäbi gowy ýadyňyzda galar diýip umyt edýän. Bugünki grammatikalarymyz şulardan. Eger düşünmeseňiz, meň wiçadyma ýazyň. Men wiçatda mundanam gowy düşündirýän. Sebäbi wideoda azçyk aljyraýan. Täze başlamsoň. Köp köp sag boluň wideomy göreniňiz üçin. Kyn görmeseňiz şu wideony dostlaryňyza paýlaşsaňyz, dostlaryňyz üçinem gowy bolar, meň üçinem gowy bolar. Köp köp sag boluň.